Dame te ding, alright? Aruba, we nos din bishita di Universidad di Aruba. Studiante nan di FHTMS. Te junto con nos, pasina nos por conversar tocando un evento con Antina Caminda. No falta mucho pa esaki tomo lugar. Nos junto con nos José y también David, que te junto con nos en studio. Guys, feliz tarde. Na konteo di tres mi kè boso tur dos bisa huntu Bon tardi, ok? Tres, dos, uno i! Bon tardi!
O sus, David bo ta Bo bai offi now. Wara wèt, huntu si, tres, dos, uno i! Bon tardi! Ey, bo tin mieu.
Welkom, bon mini, welkom na XFM 102.7, e stashon, e radio stashon di mas moderno kinan Aruba. Danki pa boso tei, um, pa nos por kombersá un rato, pero mi ke se komo studiantenan, Um mirando cu nos ta preparando p'e open house di e tres di april di Universidad di Aruba, boso ta studiando Hospitalidad y Turismo, ta great pa conta boso experiencia studiando esaki. Um mi ta kere cada uno por haya nan oportunidad pa papia di esaki kico ta e motibo cu boso scoge pa bay Universidad di Aruba y e facultad aki um por cierto. Conta nos. Con bay Derek.
How Danki are pa you? oportu- Bon, danki pa oportunidad Sigur? pa nos por ta presente awe. Hopi great. Um, well, mi motivo pa kiko ma skohe pa bai Universidad di Aruba tabata pasobra mi a hasi mi havo, anto mi ta desea di um, bai un level un tiki mas alto. Sigur. I na Aruba.
Dus op Keme universidad. bo no skoe pa bai den exterior. No, mi a skohe pa keda na Aruba, anto universidad ata un bon oportunidad. Prome mi tabata pa bai un otro faculty. Kia Dus- pone bo skoe FHMS? e diversidad.
Ok. Um, bo ta siña hopi, uh, nos ta siña un poco accounting, nos ta siña um, hospitality, tourism, y e great di e faculty aquí ta, cu e no ta solamente turismo, e ta hopi, e ta hopi extern, dus diferente departamento nan cu bo por bai, bo ta siña hopi, e docente nan ta, dus e lecturers nan ta sumamente um, helpful. Master.
Um hopi great.
E ta un experiencia super, super. No, sei sigur em semper mi a mi a trece esaki dilanti tambe na mi oyentenan. Bo e, e, e studio no ta laga bo sinti cu ora bo cabo bo ta bay traha na hotel, no? A mi conoce hopi di mi ex compañeronan di klas cu awe un algun di nan ta den hotel, pero algun di nan ta leu di ta den e mundo di hotel, pero asina hopi e facultad aki ta siña bo cu, cu bo por habri bo halanan y bay den diferente industria aki nan na Aruba. Awor ta vita abo konta nos bo eksperensia an pakico bo skohe pa pa bai FHTMS. Bosa Tarek, danki pa tin nos. Sigur. Um, ma bai actually afo, ma bai studia Colombia, ma bai okay. studia dentista. Ok.
Full un richting diferente. A oe te bira mas, no, curioso na kaweta, ba, kia pasa? Aha, kia pasa taku, uh, nos leinan na Aruba, Ta hasi un poko difisil pasobra na Colombia nan tin otro tipo di leinan. Ok. Dus mi tawata mester tata tin e vakuna di wet heliokruis. Na Colombia nan ta hasié kada aña. Dus kinan na Aruba ta algu diferente. Dus ora mi a entregá mi skema di vakuna nan a bisa mi dikon bo tin manera añasnan sin vakuná. Anto nan no a laga mi drenta sierto plasnan. Ok.

FHT mes. Bo sa, ora mi ta ora mi ta bai wak ku mi lo kier di kada fakultat, e syllabus ku ta ta bisa bo kiko tur bo ta bai siña na dje. Dus kada course ku nos ta ta haña ta ta asina manera, oh wow, manera diverse. E ta ta hopi versatil, dus no ta simplemente management, bo ta haña number, bo ta haña idioma, bo ta haña de todo un poco. Antes ei ta loke ta hasi nos basta úniko na un universidat di Aruba tambe. No, mi ta, mi ta, mi ta full ama mee eens. A tur a beshon nan personan ku no ta kòrda, ma mi sa di menshoná am ku mi tambe a forma parti di e fakultat aki den FHCMS. Am pa tur esun no ku ta puntrando boso son naman di mi mama, pero sí, mi ta kabando esaki. Am mi ta ku mi thesis awoki, am pa asina nos por ofishalmente tin nos diploma. Pero, awe nos a conversa junto con estudiantenan, paso um, e motivo, conta nos e motivo pa kiko boso ta organizando un evento, un, un fundraising dinner. Well, nos está organizando un fundraising dinner para la universidad, específicamente para los faculty, okay. que nos está llamando FHTMS. E aña aki ta por ta special, pasobra nos ta celebrando binti aña di existencia. Sus! So, nos tin un tema algo espectacular coming up, dia 5 di april, pa 6 ora. Otro siman caba? Si, otro siman caba. Um, nos tiene gepost riba Instagram, Facebook, um, numero di contacto, QR code, tecnologia all out. Um, esaki también está el tema de Enchanted Garden, Jardín Encanto.

An parti di un, ah, pa boso hay un punto, correcto? Sí, nos sa ki ta especialmente pa mais, mais event. Um, ese Explica un tiki mais, pasobra nan ta cabai kere ta mais, ta, ta, ta ratón, bo ta papi Jenny English. Mira la mi colega David explica lo que es mais. Alright, maar is ta un curso ku nos ta tuma ora nos ta den junior year. Uh, e second pida DJ, dus e fourth semester. E ta un, e ta un curso ku ta laga nos siña um, tur E from up to from the beginning to start di kiko ta eventonan, okay. conference, tur loke ta trata e, e richting eides. Bo ta cominsá di kiko bo mester, kon bo ta hasié, kon bo ta hasi yega na dje. Dus ta gewoon letterlijk bo tin ku keda pega puzzel kada pasa dia. Anto básicamente ese ta lo que nos está haciendo en nos evento, dus eta un fundraising dinner ku nos mes como estudiante ta organisa. Um, nos nos ta bai di busca sponsor, skibi mail, Busca esaki, busca esai, a crea post. Y crea, si. Si, crea contenido. Wak, awor, awor aki nos ta na radio, dus nos tin cu promove nos evento pa, pa sa, antoya. E ta algo, un, manera mi colega a bisa, e ta un experiencia hopi inolvidable. Manera bo a menciona un rato paso, e ta bay tin un fundraising dinner. Kico ta e meta hunto cu e fundsnan aki? Wel.
Honestamente, nan no a touch mucho den e tema di, di financials, pero mi ta comprende cu um, nos como estudiante lo que a mehora nos educacion na universidad. Dus um, Comprendible. e mehoracion di calidad ta un, dus, pro- dus cosnan cu nos ta usa, por ejempel, mm, la- computer, screens, um, trainingnan tambe pa nos mesun lecturesnan, cu ta hopi importante cu da final di dia ta custa basta sen. Dus Pa nos komo studiante e ta e ta mas ser over e kalidat di di e education level ku nos ta bai haña di esaki. Des pa nos e ta importante pa nos por haña e fondonan aki. Master, awor konta mi di e detayesnan manera nos a komprondé ta otro siman djesabra, sinku di aprel, awor ku ami kier forma parti di esaki, unda mi por tuma kontakto, kuantu ta kostami pa por forma parti di e diner akinan? What? I mean, amo, ah, eh, amo.
Ah, ok. Well, nos sigue nos Facebook page. Um, y también Facebook page chama FHTMS. También nos tiene um, Instagram. Camina por Sobi y um, lo bewak e flyer. Nos tin number di contacto tambe. E number di contacto ta 569-2585 of 568-0065. Ne number ei por tuma contacto pa mas informacion, pero tambe bo por haya bo ticket. Um, e ta bai masha fácil. Um, ta tuma contacto cu nan, nos ta manda un e-mail. Por hasi e pago online, bo ta haña bo confirmation y ora bo tin cu djis busca bo dress y presenta dia sinku di april. Boso ta bai di Koreaan full eskol? Sí, eskol full eskol, Universidad di Aruba nos ta bai decor'ele nos mes, anto nos tin cu cambi'ele den e concepto di e tema cu ta e Enchanted Garden. Sigur.
Danki na nos sponsors tambe, nos main sponsors cu ta DV Tamarijn. Y tam all inclusive tambe nos tin em, eh, DMC, correcto David? DM, DMC. DMC. Tambe con nos sponsors nos tin wine, di vino y tambe Tech and Vee con ayuda nos Giannis Group, Excellent Manpower. Tur esaki nan ta ayudando nos sublimamente cu e sponsorship pa nos evento. E ta sublime. Mi no sa kiko mas David por bisa. No, sigur.
e por pone un tiki spice mas. Eigenlijk si. E ta, e ta. E, e, mi, mi, nos meta como estudiante ta pa um, laga e, e guest nan sinti sinti na mes na otro nivel. Alright. It's, it's all about the experience. Que men, e ta tur den e parte experiencia. Ora bo llega Bo ta bai sinti am ora e dekorashon kaba, for di ora bo sinti e kumindanan, e wine pairing, tur esaki ku ta bai ta huntu kuné. Ke men sigur mi ke desea boso tur klase di éksito. Am am e ta kuminsá seis ora di e tardi, sinku di aprel, pa tur esunnan ku ta skuchando. Un bes mas esaki ta bai ta shenta i sinku dòler pa persona, am pa tur loke bo ta bai haya i pakiko e ta bai am e e fondo aki ta bai na dje Ta pa edukashon, ta pa enseñansa ke men mi ta haya esaki super bon deal na Universidad di Aruba den e main deel den un bia mas. E number di kontakto ta sinku seis nuebe binti sinku ochenta i sinku of tambe na sinku seis ocho sero sero seis sinku. Abo tambe lo por hasi bo donashon i bo por bin enjoy di un fundraising dinner organisa. Pa e studiantenan di Universidat di Aruba di FHCMS, am claro, ora bo bo forma parti di un fundraising dinner asina cu nan ta organisando, lo bo ta yudando studiantenan tin un tremendo punto, lo bo ta yudando enseñansa di FHCMS, lo bo loke bo ta pagando pa esaki lo ta bayendo bek pa educacion y tambe, Finalmente, lo bo ta yudando bo stómago, lo ta comiendo masha dushi mes, ah? Que me guapa botei, nos ta bai duna estudiante dan seguro un chance mas pa por um, invita bo pa sinda bo portei, um, te quiere, um, nos por laga David así e invitación, así un invitación, invita tu resuno que to escuchando, invitanan pa bin forma parte di fundraising dinner di FHTMS. Un bia mas, mi ta invitá tur e tur esunnan ku ke aportá na nos edukashon i seguramente na nos studiantenan di Universidat di Aruba, den e Faculty di Turismo, FHTMS. Boso bin, e ta un eksperensia úniko, e ta un four course wine pairing dinner. Basta esta spicy, eh, ta bai ta heavy, paso mi mesa por be. Dus, um, un biaha mas, si bo ta, si bo ta interesa pa, pa por tuma un experiencia unico, tambe pa yuda como un fundraising, esaki ta bai oportunidad.

Ya me bin join e studiantenan pa un fundraising dinner pa solamente shinchi e sinku dòler pa persona. Bo ta bai a risibí tur e coursesnan sin lubidá wine pairing. De sabra 5 di april, kuminsando for di 6 ur di e tardi, na Universidad di Aruba. E informashon tambe bo por tuma kontakto ku 569-2585 of 568-0065.